Jo, an do begréissen ech iech dann zu engem ganz besonneschen neie Let's Play hei um Youtube Channel. Jo, den e-Sport, dir hutt richteg héieren, den e-Sport. Fënnt dann endlech och Plaz op mengem Youtube Channel. Ech begréissen iech bei Pokémongo Part 1. Ech erklären e bësse wat ech hei maachen. Also dir gesitt lo hei mäin Dagebuch, Tagebuch also sou ze soen. Ech maache ganz vill Pokémongo wou ech spillen. D'Handy Apps déi ech elo e bësse fir mech entdeckt hunn an vue dat Animal Crossing jo och annoncéiert ass wäert ech op jiddwer Fall och dee Wee méi goen fir ënnerwee jo wann ech sech net ze schnell sinn fir dann ze spillen. Also dir gesitt lo hei e bësse mäin. mäi Profil op Pokémongo, an jo, dat gëtt sou richteg ausgeschwat, am E-Sport. Zanter den 30 September spillen ech dat scho ganz heemlech, an haut, gutt zwee Méint nodeems ee gespillt huet, géif ech soen, kann ech en éischte Video erausbréngen, wou ech iech e bësse presentéieren, wat ech sou gemaach hu bis elo. Hei ass mäin Headbanger, den Glumanda, wann der iech wonnert, wat déi Zuel ounn ze soen huet, déi ass vum IV, hunn ech mer déi schonn e bëssen zesummegerechent, also 73 Prozent ass de Max, Maximum ass natierlech 100 Prozent, sou schlecht ass deng Glumanda net. Hei presentéieren ech iech dann nämlech mäin E-Sports Ekipp. Ja ja. Mir hunn der do eng Partie a mir gesinn och do en 91 Prozenteger Pixi wat ech do hunn, wou ech ganz drop houfreg sinn als E-Sportler. Op jiddwerfalls mat deene ginn ech ëmmer battlen an hei gesitt der elo eng Kéier meng Pokémonen. Et sinn der dee Moment wou ech opgeholl hunn 129 gewiescht an ech sinn ëmmer um gaang ze sammelen, ze raumen, also ech maachen dat ganz sorgfälteg. Dir gesitt, hei ass eng. Sensatioun, den 91 Prozent war Raupi, mat deem wäert ech Karriär maachen, wann dat Spill endlech Player versus Player Versioun kritt. Och mäin Topsy mat 91 Prozent si ganz grouss Kandidaten, dat ech déi enges Daags wäert eroplevelen. An hei mäin 98 Prozent Pixie, deen ech fäerdeg wäert maachen. Dee wäert ech froen, wat huet deen haut gefëmmt? Jo, also ech hu mer wierklech elo déi lescht Deeg e bësse Gedanke gemaach an ech sinn der Meenung, et ass endlech souwäit, den Big Announcement ze maachen, mir ginn an den e-Sport. Jo mat Pokémon Go, méi besser kann et net goen. Dir gesitt hei eng Sammlung déi no zwee Méint zesumme komm ass, wou ech éierlech gesot déck zefridden domadder sinn, fir dat een ab und zu spillt. An hei ass meng kleng Sensatioun, den Suicune, 87 Prozent, Suicune heescht en, da wësst der Bescheed Kanner, se léiert bei mir och wéi Pokémon richteg ausgeschwat ginn. Deen hunn ech gefaang, ironescherweis, dat gesi mer elo gläich um. Freiden den 13 ten Oktober, also keen Onglécksdag fir mech, main Éischtling an der Pokémon Welt war en um Wee ënnerwee um Tour, hei gesitt der meng Eeër wou ech och vill um Tour sinn, domadder fir déi ze breeden, also mir spillen hei Gack, ma mir gi Gackelscheier mei ausbrüten, an hei gesitt der mol eng keng Pokédex, wëll vill Pokémon elo gesitt wëll dann Virentwecklung schon emmi gesitt huet, also och éierlech gesot ech hätt net all Pokémon op 100 Prozent, maach dat op kee Fall, mee ech sammelen éischter och de Pokédex mei. an den E-Sport d'Leit wëssen, firwat dee esou ass. An et gëtt wierklech esou geschriww hei a Lëtzebuerg. No de Lëtzebuerg Standards gëtt dee esou geschriww. Keng Diskussioun, ween eppes anescht ass, esou net, deen huet eppes falsch geléiert an der Schull. Maja, an hei gesitt der jo dann nach d'Generatioun zwee, déi nach e bësse méi eidel ass. An elo gi mer hei bei d'Generatioun dräi, wëll déi ass elo zäit op dem Enn Oktober beim Halloween-Event, dat huet der och am Ufank richteg gesinn, ass déi eraus. Bah, net ganz déi drëtt Generatioun, fënnef Pokémons. Bubbelmons a Pokémon Go. Op jiddwer Fall, ech sinn am gaangen déi ze fänken. Ech mengen ech hätt se och elo all mëttlerweil gefaang. Jo, den Sobiris war elo de leschten. Hei ass mäin nächsten Headbanger. Also Dir wéisst, meng Teampartnere si scho virprogramméiert, dat op jiddwerfalls. An ech denken, wann een zwee Méint gespillt huet, ass dat do schonn eng gutt Sammlung. Der kënnt mer jo an d'Kommentarer schreiwen, äh, wat et vun haalt. Der gëtt et elo eben hei eng kleng Presentatioun vun engem Pokédex an vun engem Pokémons an Pokémongo. Ähm, du gesitt eben hei, dat ech zu Kolmer Bierg eben e bëssen äh, eng kleng Goldgrube do fonnt hunn, an deem sinn do kann Pokémongo gutt spillen an och anstänneg kann sech hin an hier beweegen. Hei gesi mer dann nach puer Battles am Sënn vun äh, Catch me if you can. Da weis, da weisen ech iech elo jo haut scho wéi meng e-sportlech Carrière am Moment ausgesäit. Voilà, mir gesinn et do, den éischten Sobiris, dee mer do an an d'Gette komm ass. Mir probéieren en haut ze fänken. Mir kucke lo néischt Pokéball, deen ass ganz wichteg. Do gesäit een dann, wéi sportlech ech sinn. An dee Sobiris wëll einfach net. Dat, dat, dat do war décken Onpescht, dat muss e mer gezielen. An dat, voilà, do kréien ech schonn uewen, also dat wäert och. Sensationell sinn, e kritt hei live Kommentarer aus der TL Community. Dote lo lol got it nee leewen Erik deen Toun Schnëtt krut an ass mer souguer fort geflücht. Voilà hei gesi mer nach e kleng Cut wann ech SMSe kréie ginn natierlech emmer rausgeschnidden es wëll och dann GSM Nummeren emmer stinn. Der wäert och mengen ech dëse Part gesi wou ech eng Kéier eng vu Whatsapp Grupp wäert do oploppe gesinn. Ech sinn an Pokémon Grupp. Norden, Pokémongo Grupp Norden, Team Norden sinn ech do an enger dran, wou een sech heiansdo kann treffe fir ze raiden géint déi legendär Pokémons. Natierlech elo de Moment bësse méi inaktiv, erëm wëll ech den Seagoody hunn. An ech sinn och bësse sou, déi legendär Pokémon, et bréngt net vill se vill sou raiden ze goen, dat fir si et gäil, eise gudden Erik, haa. Ech wees net ob mer den Zwirlicht do kréien. Du dees mer schon mam Zibo äh, zu Biris do eis Problem hate. Mä jo, et gesäit sou wéi wann den Erik eis hei gehollef huet mam Geil. Huet den Zwirlicht des gesot, oh mäi Gott, ech muss d'Häl onbedéngt och joinen a wieder kucken wat do leeft. Ähm, hei gesäit dat dann sou gesäit aus wann de Pokémon fänkt. Äh, hei eng kleng Analys, ganz gutt. Dat ka Richtung 60 Prozent goen, géif ech mol tippen. Äh, Vun IV-Wäerter, esou hei gesitt der nach e legendäre Pikachu, 76 Prozent, an e Kabuto, dee mer virdrun an der Dach D gesinn. An hei gesitt der, wat da geschlüpft ass. Dat do ass vum 20 Oktober Aru opgeholl ginn. An hei elo zum Schluss vum Video e klenge Goldwee, wäit ofgeleeë, wou een da bësse ka sammelen. Nämlech do genuch Pokéstops do, déi der kënnt sammelen, Saache rauszekriegen. Hei wäert ech e Knuff Fenster net fänken, mee ech kann jo och kontrolléieren, wat hei esou leeft. An hei nach den Announcement, wann dir wëllt meng Pokémon benann, also wann dir e Pokémon Owner wëllt ginn, am Sënn vun ee Pokémon vu mir kritt ären Numm, ären Nickname, schreift et an an d'Kommentarer wat äre Wonsch ass, ech kucken dann dat fir a gutt engem Mount, wann deen nächste Pal eng Kéier erauskënnt, ze maachen. Hei en Choupette, och nach ee vun der neier drëtter Generatioun, déi elo a Pokémon Go erauskomm ass, deen ass. Schwéier ze fänken, esou en Schritt aus, wëll en éischtens méi wäit hanne steet, an et muss en Feingefühl hunn, et ass ganz ganz en E-Sport, dat ass also pure Sport, den hei gesitt, déi nächst Episoden, a mäin Choupette hunn ech dann och gefaang, mat Candies ginn et och vill méi, an ech wäert nächste Part méi nach iwwert d'Event schwätzen. Hei ass ee bësse méi schlecht, wëll wann den Dude seet, ka sech im Kampf noch verbessern, dann ass e sou um Wupp vum Ganzen. Also mir trëppele elo e bësse virun hei, gemittlech. Haut eben de big, big, big ultra hardcore Announcement hei. Also domat hat kee gerechent, dat de Pokémongo Hater och nach Pokémongo Let's Play mécht. Mee ech hu mer geduecht, vue dat Youtube hei am Land de Moment komplett ofkraazt, da kann ech och meng Manéier maachen, fir dat trollesch ze weisen. an den E-Sport am Land och endlech ze ënnerstëtzen. Ech si komplett dofir mat Pokémongo wat geschwënn Player versus Player Modus kritt och an den E-Sport mat eran ze klammen. D'Zäit wäert komm sinn an hei kuckt mer eis eng Arena un. Do war iwwregens wou den Suicune faangen hunn dohannen. Dat heescht ech hunn hei wierklech esou Wee deen ech ëmmer ka goen. Mir probéieren nach e Schuh Bett eis ze kropen. An da denken ech, sou lues awer sécher war et dat scho fir déi éischt Episod. Also och hei eng Kéier d'Erklärung, Déi Episoden hei ginn 10 bis 15 Minutte maximal, et kann och eins sizen, dat ënner 10 Minutte ginn. Dat heescht, fir all meng Kritiker, déi ëmmer mech gehatet hunn, dat en iwwer 20 Minutte geet mat sengem Gelalls, Dir hutt elo endlech e Part, deen ëmmer kann erëm kucken. Dir mierkt hei, wéi gutt ech Kabell geheien, also richteg sportlech. Vergiesst net wéi dat richtegt Schiff gëtt, ech fannen eng skandaléis wéi verschidde Leit dat hei am Land emmer falsch schreiwen, net le richteg Lëtzebuergesch, wa schon da schon, dat seet och d'Schubett, dat Schubett, Gott ja, voilà, hei gi mer dann eng Sensatioun, Baumstämm, Bänke, also ech fannen dat ass herrlech, déi wäre mer nach ni opgefall, hätt ech net ugefang mat Pokémon go. Just kidding, also do gesitt der dann e legendäre Pokéstop, dee muss einfach a mengem Youtube Channel mat dra sinn. Sensationell, herrlech, mat pur Natur hei den Let's Play, fannen et och, ech ënnerstëtzen d'Natur domadder, ech ënnerstëtzen Pokémongo, Niantic hunn ech souwisou och de Kontrakt hei easy peasy ënnerschriww, dir wësst wéi dat hei am Land geet mat Kontrakter ënnerschreiwen, en Hirsch on Hauswall, och eng Sensatioun, richteg Gaming revolutionär dat ganzt hei, mir ginn eis elo nach do kucken, do ass nach Pikachu, kréie mer e, kréie mer net, Deen ass eben elo an engem extra Event huet en den Hexenhutt op, passend zu Halloween, Elloween gëtt dat och ausgeschwat wa mer éierlech sinn. Ja, kréie mer deen doten? An Dir gesitt elo hei wéi isportlech ech dat do maachen, also do kann een ëmmer wow och dra schreiwen, wéi dat verschidde Youtuber maachen, mee nee, Dir kënnt Iech dat do ukucken. A voilà, mir hunn dann och eng Kéier Pikachu zur Glace hei gefung. Am Norden, am déiwen Éislek, an der Antarktis gi verschidde Leit och soen, déi vu ganz, ganz ënne kommen. Voilà, mir maachen elo hei nach eng Kéier ee weidere Bockestopp. Do ass dann och eppes Schéines gewiescht, also eeben och, ech neutraliséieren d'Video némmen, dat éischtens keng Kommentare vun iech erakommen, déi wichteg wieren oder trolleg wieren. Oder eben Handysnummere ginn ausgeblend an och wou ech genau wunnen gesitt der hei net, wëll ech Iergendwou an der Pampa hei jo ronderëm hänken, dat der se Bescheed kann maachen. Gutt, ech denken sou lues awer sécher komme mer zu Enn. Mir ginn eis elo nach déi Arena do hannen ukucken, mengen ech. Et ass geschwënn de Moment vun de Momenter. Ah dach, dei kënnt elo, an zwar mein Ofschloss, perfekt fir den éischte Part. Mäi Carpador, seet Dir villmools Merci fir d'Nokucken, Dir kënnt elo bëssen engem Carpador nach nokucken, an dann denken ech loossen ech Iech, ech hoffen et war eng gutt Introduktioun fir Iech, an ech hoffen mir gesinn eis dann am zweete Part, wou ech bëssen d'Arenen an och en Fazit vum Event maachen. Merci fir d'Kucken, Merci fir d'Ënnerstëtzung, Ären.